I kit ma ceng jwi tela lokke kwede i Acholi Province, edicon me abic, lwak oketo gen i kom won kom manyen, dong an amito aya en ka maleng botwu ki nino matin-ni. Apwoyo tutwal lwak me Acholi. Ka mo keken ma wuti iye, amito cwalo pwoc bot Lubanga pi yeyowa tin bedo me miniwu nerowa macalo lutela manyen pi edicon me abic i Flat Drum. An Lubanga kene Moses, acako ki miyo pwoc botwu ni wuketo gen i koma macalo won kom, me doro edicon me abic. Dong binona me doro edicon me abic-ci tye neno ma atamo ni myero okonywa kit ma myero wawot kwede macalo latela ma nongo bidoro edicon me abic-ci. Gin ma watamo ni pire tek me atima en aye me acel me neno ni Acholi, odok ka cwako tim me Acholi kit ma onongo wacako kwede. I ngecca ki i ngec pa wun ma wacwako odilo, wungeyo ni wan aye wanyuto ki FUFA kit ma odilo kicwako kwede. Ento i kine kenyo, cwakwa ocito ci coko. Oweko binona i tela eni tic me acel me neno ni, wadwoko gen pa Acholi ma orweny i kom tim pa Acholi me neno ni Acholi i twak Acholi weng gubedo ki dwan acel me cung i nge tim me Acholi. Mono tic me namba acel. Tic me namba aryo en aye me neno ni i tim Acholi ticwa weng ma watiyo ki piny ma yalwak me Acholi miniwa obedo tic ma nongo watiyo ka maleng dok wadwoko oko tic maleng bot lwak ki kare ma mitte dok kare ma myero ki lwak weki gem odwogi. Tim me Acholi cung i kom gi piny ma wun macalo lutino acholi wukonyo ki wan. Tyen lokke ni myero wan bene wabed jo ma wanyutiwu kore ki kore kit ma wabitic ki lim kede dok bene ka watiyo kede myero obed watiyo kede i yo ma opore. Me aryo me adek en aye neno ni. i kit yo weng ma wabi tic ki gipiny nyo watiyo ki gipiny i yo ma dok pe walanyo alanya. Wangeyo ni peko me lim me Supporting Province wa ni tye tutwal, ento gipiny ma nonok ma dano mini wa ni watamo ni wan i tam mo keken ma wamoko me tic ki lim, tic ki gipiny ma nongo lwak omini wa myero obed. yo ma nongo pe dok watiyo kwede i alangi. Me abic, en aye woro. Wan watamo ni i te tela edicon me abic eni, wadwok rwom me woro pa lutuku pa Technical Team pa Management Team obed ma Acholi i twak Acholi weng pwoyo dok waco ni eni aye en kit ma Acholi myero obed kwede. Wamito ni wabed ki tim ma pe leyo wi Acholi, wabed ki fans ma pe leyo wi Acholi. Wan wabedo ki incidents mogo ma nongo FUFA wa kombeddi woti cimo tokwa kede, ci watamo ni woro i dul weng i province wa eni i tela eni myero wadwoko weki wabed province ma lanyut bot FUFA. Me abicel en aye lok me neno ni edition eni watute me cero bot business community, corporate bodies, weki kede lutino acwel acel aryo adek mono emiyo alip pyera aryo alip abic gi ni ento ka onongo waromo neno ni watute wanongo corporate sponsorship acel aryo mo wek okony yubwa me tubo, pien ca okene bedo tek tutwal ka wabedo ka dipenne i kom ajog ma wajogo ki i te dero piny kenyo-ni. Ento watamo ni ka inen wacito bot corporate companies mogo ma tye i Acholi kany, mogo ma bene pe i Acholi kany, ento gitye ki ki miti me konyowa dok gimaro tubo, ci eni bikonyowa me neno ni Financially team wa eni ocung matek pien lagumaja wan obedo ki kacokke ki ladit Magogo owaco wa ka maleng ni team ma lacan ba pe cito mabor ci watamo i tic acel ma pire tek en aye me neno ni wabake waweko team wa ni obedo team ma olo to tye ki lim ma konyo gi me tiyo tic ma mite ni gi oti wek ka wa mito result nongo result ne bene wa romo dong penyo ki bote coaching uh, the technical team, labongo lworo mo. Magi en aye uh, gin ma watamo ni obed guiding principles i tela ma an adonyo iye. Dong tamma dwonna bot wun lutyen Acholi ni tim eni timwu. Tim eni tim ma mito wan weng wakelo cingwa. kacel. Romo bed i kare mo ginyono lweti ti i kunno. Romo bed i gino mo ocwero cwinyi ti i ngunyo. An anegi ni edition me abic-ci obed edition ma wan wa bino kacel me waco ni bal obedo kany, bal obedo kany kacel. waromo yubone nining? Pien Acholi dit loyo an, Acholi dit loyo in. Ento ka wacako pokke wek wadoko lamo, legana en aye ni edition ento bene edition ma waribbe, wakelo tamwa, ka wapokke wapokke i tam ento i cwiny, i tic. Mubedo acel wek timwa eni obed tim ma kelo yweka pi Acholi dok tim ma pilo wiwa i lobowa macalo Uganda. Mono en aye neno ma atam ni an akel aya itwu wun macalo lucwak tim me Acholi Province. An apwoyo tutwal.